Susmet, susmet ay arrac, mḥend uccen nnig lḥara. Yyaw, yyaw ay arrac, qqimet-d ar yili lkanun. Ɣiwlet, ɣiwlet ay arrac, tura ad tebdu tmacahut. Ah, ah, ah, tamɣart,

D iẓgi, llan kra iɣersiwen, ttidiren di ccwal, d lwil, d čaqlala. Yal ass, win iwaɛan wayeḍ iččit. Akka yezgu mennuɣ gar-asen, ameqqran yečča amecṭuḥ, eh, mi selman deg ilel. Tuɣal teẓgi, al imeṭṭawen d imeǧǧiden, imaraṣleḍ, sya u sya, di yal tama. Dɣa temlal-d tuccent akked tsedda, tfunast akked tileft, bɣant ad d-ɣeḍlent lehna d talwit akked tagmat gar-asent. Qqiment d agraw gar-asent di tlemmast d teẓgi, yal ta d acu i d-tettmeslay. Maca tasedda teccerḍet ccerṭ meqqren, imi tenna-asent, Mi ay iteṭṭeḍ iman-is, ad irnu akk tiseṭṭeḍ diɣen kumti. Iqqim wawal iḍul gar-asent, Ali Ṣṣubbeḍ, uɣalent qeblent ccerṭ d tsedda. Unant-as, Awi-d kan lehna, Mačči d tiqit uyefki ara iḍeggren tagmat. Ihi, akka i sbeddent tilisa n tagmat gar-asent, msalament ar taggara n temlilit-agi, sin akkin, yal ta tqeddem-d mmi-s. Atta-yas Sedda, tewwi-d mmi-s qqaren-as Meddur. Tagi d tuccent mmi teqqaren-as Kukani. Tagi d tileft immi teqqaren-as Belḥelluf. Ma d tagi d tafunast mmi teqqaren-as Beskeṭni. Ma d tagi d tasekkurt qqaren-as Tucbiḥt n tmurt. Ihi, ttidirent merra nutenti d warraw-nsent deg umriǧ-agi n udrar ufella yesɛan tizegzewt am win d amectwa, deg-s tala mi qqaren tala uɛedni, aman teddun deg-s d aceṛcuṛ, ttecruruqen, ttazzalen d targa ar daxel tmedda anda i sessent deg-s. Ihi, mi ara ffɣent, ta ad truḥ ad tekkes, ta truḥ ad d-tḍaḍ, arraw-nsent ttɣaman dagi deg umriǧ-agi n Tala Uɛedni, alamma d tameddit n wass ad d-mjemɛent. Ayen yeḍran merra di tedyant-agi, yeḍra-d deg umriǧ-agi n Tala Uɛedni. Ihi. Ad ffɣent ar tissawt akked ṣṣyada, alamma iruḥ yeɣli yiṭij ɣef Mric tala n uɛedmi. Imaren ad d-jbunt yiwet yiwet, u ad d-tezwir tsedda ad tessiwel i mmi-s. Meddul ya meddul melmi? Ad s-yini, A inna inna yemma! Ad s-tini, I a mma sṭeẓ ayefki! Ad s-yini, Wid nek wid-nek a yemma! Ad s-tini, Iman-ik iman-ik kan a mmi! Ad iruḥ ad iṭeḍ yemma-s iman-is. Ad zwu tussant, ad tessiwel diɣen i mmi-s. Kukani a kukani, a s-ini, ayen ayen a yemma, a s-tini ya ma s ẓayefki, a s-ini wid nek wid nek a yemma, a s-tini kečč meddur meddur gma-k. Ad iruḥ ad iṭṭeẓ, wa ad irnu meddur ar ɣur-s diɣen ad iṭṭeẓ. Ad tuɣal ad tejbu diɣen tfunast, ad tessiwel i mmi-s.

A tili kečč mdul-d uregma-k. Ad iruḥ ad iṭṭeḍ a yemma-s, wad irnu diɣen ɣur-s meddur mmi-s d tedda. Akken kul ass, tasedda tessuṭṭuḍ mmi-s iman-is, wad irnu diɣen ad iṭṭeḍ ɣer tilaf, tafunast akked tuccent. Ayen d-iglan s lɣiḍ ameqqran, rkukani mmi-s d tuccent. Isteqsay iman-is iman-is, Amek akka meddur, iteṭṭeḍ yemma-s iman-is? yernu iteṭṭeḍ ar yemma-tneɣ diɣen, yettawi amur-nneɣ uzuren deg udem, yeqqim alammi ffɣent ar tyessawt, qqimen-d ala nutni, iɛedda yekker iluɛa Becceqṭni, mmi-s Tfunast akked Belḥelluf, mmi-s Tileft, inna-yasen, I tura tqeblem akka ad iteṭṭeḍ yemma s iman-is wad irnu yemma-tneɣ? Ayagi atan d taxararit! Ur ilaq ara ad nidir di tegnit n ẓẓur yecban tagi aḥlil ma neḍfer-itt akka. Nanna-s akk ukɛni, d acu mi nezmer ad t-nexdem? Ula d nekkni iɣaḍ-aɣ lḥal mačči d acu i ilaqen. Yenna-yasen, Ḍeḍlet-iyi-tt kan a lqaɛa, nekk ad t-ččeɣ. Ma d kunwi rewlet, menɛet iman-nwen. Ikker Beckeṭ-nni d amenzu, yemma ɣef meddur irkeḍ-is s uqerruy-is akked iḍarren-is. Iɣli ɣer yiri n tala. Yerna diɣen belḥelluf ixelli-t, yewled s tufla uɛebbuḍ-is, irkeḍ-it. Ma d Kukɛni, ibda tuččit deg-s. Yečča ayen yečča, lbaqi yeǧǧa-t iruḥ ɣer yiwet n tiɣilt ddaw tzemmurt. Nnig wasif, ittraju melmi ad d-uɣalent deg tgestawt. Skum abrid izga-d akkin i wasif, sin i d-ttɛeddayent mi ad d-uɣalent tameddit n wass. Dɣa ciṭuḥ kan atta yir tejba-d tfunast, tessawel i mmi-s, Beckeṭ-nni a beckeṭ-nni! Ulac! Tuɣal tessawel, Ulac! Iɛekker yerra-yi-d deg ukeɛmir.

Tenna-yas tfunast, Ayuu, tin yeḍran, lukan a ɣ-d-taf ssedda, tekka terwel. Tenna-yas, Ur ḥeddreɣ i twaɣit. Ayuu, a tin yexdem kukk ɛni! Terwel. Hattaya tuccent, telḥeq-d diɣen tessawel, Kukk ɛni, a kukk ɛni! Ini-as ayen ayen a yemma. Ini-as ya ma s tḍifki. Ini-as wid nekk wid nekk a yemma. Ini-as kečč d meddur ddur gma-k. Ikker yerra-yas. Ini-as amṭer amdur imat ungufs. At ungufs.

Ciṭuḥ kan diɣen, atta tejba tsedda-nni si tsawlimis. Meddur ya meddur memmi, ulac. Meddur ya meddur memmi, ulac. Assumi, tili kra geḍra. Ma d kukan-nni, yesqililiḥ kan s tiɣilt-nni. Amek ara s-d-yerr awal? Tuɣal tessawel diɣen, ulac quḥ! Yuɣal Kukani iṭṭes ɣer tasa-s, yenna-yas, Ya Meṭram Durim at unguf, at unguf, mi mahat deg taluɛa-nni, rket berkaṭ-nni,

Dayen, Kukani tegzem-as azelḥum-ines, yuɣal d aqurmaḍ. Iqqim iḥar amek ara yexdem zdat n tsedda iggulen fell-as ar tečč. Dɣa iteddu iteddu, yufa-d yiwet n tebḥirt tettuɣ-d afeqqus seg waterfi. Idɣa ikker yessawel i wuccanen, Ayaw afeqqus yewwa yerfi! Ayaw afqus igwa yerfiq Ayaw afqus igwa yerfiq Cwiṭ kan akka teqqim sebḥat-nni teččur d uccanen Sya teggar-d, sya teggar-d Ini-as nerzu tihi, mačči d učči kan Ad ken-qqneɣ s umrar Ujelḥum ar ujelḥum I wakken yiwen ur ittawi wara amur deg wayeḍ-nni, ikker isudditen deg umrar, uzelḥu mar uzelḥu, iẓmek-iten akken ilaq, sin akken i ttɛeggiḍ. Ay a bab tebḥir, fukken-ak-d wuccanen.

Alami d anza tella tsedda akkin i wasif, inna-yas, Hatni tura akk di qurmaḍen, anda ara yi-tɛeqleḍ? Inna-yas, Tinin ur yi-tesseḍara. Yiwen wass seg wussan, yeḥma wass-nni ad d-tiniḍ d asafu, acu kan mazal tizegzewt. Nettat tetteddu di tama, netta iteddu di tama-nniḍen. Ikliluɛa-tt, inna-yas, Yaɛam iniɣ, Am xedmeɣ tarkatin lɛali lɛali, acu kan ay tɛahdeḍ ur isetteḍ ara. Ɛam t-id xedmeɣ, ɛad txemmeḍ kan akka ay teččeḍ. Tenna-as atan ihi ɛuhdeɣ-k ur k-ččiɣ. Ikker izger-d akkin ar ɣur-s, igla-d s kra iḥedren ukermus, yesɛan isnanen imeqqranen, mi d-iweḍ ɣur-s yenna-as, ṭṭes ar lqaɛa, Tesbeddeḍ aḍar-nni mi ara yiṭij. Takkar texdem akken i s-d-inna, yebda imaren la s-ixeddem tarkasin. Ad d-ikkes kan asnan ad t-iwet deg Ad s-tini ay uɣafu kan aqerriḥ d-ddi. Yenna-as akken aqerriḥ-is inefɛet. Ṣber kan, alammi s-iččur iḍarren-is d isennanen. Yenna-as tura Qim akken telliḍ, send iḍarren-im ar yiṭij i wakken ad qqaren. Yerna kan kra teswiḥt, yuɣal ini-as tura tzemreḍ ad tekkreḍ a xalti. I twet wet ad tekker, ur zmir ara. Ad twet kan ad tekker ad teɣli. Akken yettkel dayen, ur zmir ara ad tekker, isfel-itt imaren

Tasdeg mi ara d-tekker netta d anaza. Tessugel tasekkurt-nni i zedɣen dinna. Dɣa akken teẓra tsekkurt tasedda d acu i tt-yuɣen, tettruḥ ar tala uɛedni, tettawi-as-d aman deg imi-s, u tessebzag-as lqaɛ iḍarren-is alami yuɣalen d ilqaqen. Tebda imer-nni tettekkes-as-d isennan-nni yiwen yiwen alami fukken merra. Tenna-as imer n tsekkurt. Ad iman-im a taɛeggunt, tiḥersit ugar tazmert. Tenna-yas Sedda, ruḥ a tasekkurt a tucbiḥt tmurt, fkiɣ-am ccbaḥa rniɣ-am lhiba. Deg yimaren ar tura, tuɣal tsekkurt tessexlaɛ mi ara tekker ad tafeg, yerna tewwi sser d ccbaḥa. Di taggara, Kukɛani ibɣa ad imlil netta d yemma-s. Dɣa iteddu iteddu alammi d-iwweḍ ɣer yiwet lḥara, Isli i lṭufan yettru. Tenna-yas yemma-s, susem neɣ ad k-sufeɣ i wussan ad k-yečč. Dɣa indha s ṭṭmeɛ i wucen-nni n wa d tidet ad s-sufeɣ mmi-s. Dɣa iqqim ar yiri n lḥiḍ yettraǧu. Yerna akka kra cwiṭ yuɣal isla i tmeṭṭut-nni mi tetthuzzu mmi-s. Tcennu-yas ɣer dduḥ, teqqar-as, Ṭṭset-ṭṭes a memmi, ma iruḥ-d wuccen-nni, a t-wteɣ ad iɛelli, ad iɛelli, ad yeɣleṛ yeɣẓer-nni. Kker a ruḥ, yenna-yas diɣen imdanen-agi sxurruḍen kan. Ikemmel deg ubrid-is alami d-imlal yemma-s. Iḥka-yas meṛṛa ayen yellan, d acu i s-ixdem i s-seddan imlewḥuc. Akk d lḥarani anideg tla i lṭufan yettru. Tenna-yas yemma-s, Anez telliḍ akken i lṭufan yettru. Ha, ha a mmi! Winna qqaren-as aqerruy uberkan. Tazmert-is attan deg wallaɣ-is. Mačči am tsedda tazmert-is atan deg lbenni-s. Wass-nni yuɣal wuccen anida yeẓra bnadem ma d irwel, ecku ilmed ayen ilaq ad t-ilmed ar yemma-s. Ar taggara, ihi uccen ixdem tameɣra tameqqrant, ardeq almi yerbeḥ amennuɣ-ines zdat tsedda d mmi-s, rnu ur iɣelli wara di tedyant-nni n tmeṭṭut icennun i mmi-s. Dɣa tella tmeɣra anida llan merra wuccanen i d-yusan sya u sya, iqqim ccḍeḥ d rrdiḥ yeḥma taqaɛet, lehwa tefjaɛ, lqaɛa tettfuṛu, initen ffɣen xedmen ameqyas deg igenni. Deg yimaren ar tura, initen-nni neɣ les colorni en l'arc en ciel qqaren-as tameɣra n wuccen. Dinna i d-yeqqim wanzi-nni diɣen mi qqaren tiḥrec i wuccen, taɣlebt tazmert n yidem. Akka i d-newweḍ ar taggara n tmacahut-agi n Kukani bu tlufa, ad nernu ad d-nesmekti diɣen kra n lemtul i d-yenna d wayen nnan wiyaḍ diɣen fell-as. Qqaren-ak uccen d uccen,

gar yiriden. Ha, ur lqad i ttrebbin uccen ar yir-is. Nnan-as, ɣellin wazmiwen, ččan wuccanen. Laẓ, yessufuɣ-d uccen ar ubrid. Lukan lhit tḥila, tilfik s tebbuct n taqḍayt. Inayat wussan, laman ggwint waman. Asmi d-iɛedda wuccen, ddaw tejnant, ɛlayit iguzzali, Inna-yas, Itbeɛ semmum-ik. Aqcic iltha d tɛecciwin, uccen iltha d tkerciwin. Tennulfa-d leḥmala tajdiṭ. Gar wuccen d tyaziḍt. Inna-yas wuccen, lehwa ddari-yas, adfel leḥu-yas, ma d agris iqḍeɛ tikerkas. Inna-yas diɣen, awa lexrif xerfayen. Ccetwa ccetwayen ad nebdu yumay.